Chibai vek ule, mihringte hi hlim duh theuh mai hi kan ni a, mahse kan thil tih leh ngaihtuahna thenkhat hian kan hlimna dal thei a ni. Chungte chu vawiinah hian kan sawi dawn a, hengte zinga pakhat hi kan ti thin a nih chuan kan hlim lo reng dawn tihna lam ni lovin, Heng thil ho te nia kan ngaih te hian kan mood a nghawng in kan hlim tur ang in kan hlim lo thei ti na ni. A hmasa in he channel hi lo subscribe ve la. Video tha tak tak kan lo chhawp chhuak thin dawn a. Thil ho tak anga kan ngaih kan hlim lo na thlen thei thil te chu pakhat na a pawn lama hlim na kan zawn vang. Kan vai chuan kan ni lo mai thei a, mahse mi tam tak hi chuan hlimna hi a zawn zawn hmuh kan tum thin a ni. Mahse hlimna hi pawn lama zawn hmuh chi ni loin keimahni chhungrim lama neih chi zawk a lo ni a. A then chuan kan hausak deuh hunah kan hlim te kan ring a, thil eng emaw thar kan neih hunah kan hlim te kan ring thin a ni. Mahse pawisa leh heng pawn lam thil te hi khawsak tinuam tu tur leh phuhruk tu tur te an ni a. Khawsak nuamsa tak a hlim chuang lo an tam a ni. Kan hriat reng tur chu kan retheih laia kan hlim lo a nih chuan kan hausak hunah kan hlim thut dawn chuang lo a ni. Pahnihnaah midangah hlimna kan zawn vang. Hlimna hi chhung lam nun kan tih tawh kha. Mi thenkhat chuan midangin hlimna min pe dawn emaw ti tlat hi kan awm leh bawk a. Ngaizawnga te, Kawpuia te, fate leh hnathawt pui thleng te pawn Bialnu, Bialpa tha deuh ka neih hunah ka hlim ngawt ang te kan ti a ni e, inlei chihna tha tak chuan hlimna a belh chhah ngei mai a, mahse a belh chhah tur hlimna kha keimahnia a awm sa lo chuan an rawn pu lut dawn lo a, a hma kan sawi ang chiah khan hlimna kan neih sa lo chuan Tuman hlimna min rawn pe dawn lova, min tihlim emaw ti mai ila, min kalsan niah chuan kan hlimna an lianpui ve nghal dawn a ni. Pathumnaah chuan TV leh film kan en nasat vang. Heng TV, chanchin thar leh chanchin bu-ah te hian chik zawka kan en a nih chuan thil tha lo lam hi kan hmu tam zawk a ni. Hei hi khawvela chanchin tha lam puan tur a tam ta lo zawk tihna lam ni lovin, media te hian thutinhrawng leh thutha lo lampang hi an puang rei zawkin hmun langsar laiah an dah thin a ni. A chhan chu an sumdawnna a ni a, mipui an hip paoh leh an la lut tam tihna a ni. Chanchin tha lo lampang hrim hrim kan benga a luh tam hian, Hlimna aiin hlim lohna min pe tam zawk a ni. Tin, movie, film leh hetiang serial te kan en nasat hian a changtute dinhmun anga din ve chakna te, an van neih anga van neih chakna te kan nei ve thei a. Mahse, a tak ramah chuan film a an ziah sa ang thlap thlap khan a thleng thei si lo va, chu chuan hlim lohna min thlen ve thei bawk a ni. Palina chuanin social media kan hman nasat lutuk vang. Heng Facebook te, Instagram leh social media hrang hrang te hian ah te hian thlalak te, video te kan hmu thin a. Tangkai taka kan hman chuan a thatna tam tak a awm a ni. Mahse a post tu te hian keimahni pawh kan tel ang. An nuna thil thleng nuam leh hlimawm lam deuh hlir hi an post tlangpui a ni. Miin an hlawhtlin na te an post a. an thawh rim zia ti lang tel lovin an zinna hmun nuam tak tak te an ti lang a, an zin kawng hahthlak ti lang tel lovin tu vak maiin depression an neih lai te, hreawm an tuar lai te, chhungkua an intithiam lo lai leh nupa an inhau lai te pawh an post ngai dawn lo a ni. Chu chu keini ina tha lam chauh kan lo hmu a, kan nun nen kan lo khai khin a, hlawhtling lo bik te, nun nuam lo bik ah te kan lo in chan thin a ni. Panga na ah chuan in kan siam that thei loh thil ah kan buai lutuk vang. Harsat na leh rilru hah na, hlim lohna hrang hrang kan neih te ah hian engmah thuneih na kan neih loh thil te hi awm ve bawk a ni. Chung kan thuneihna piah lama kan rilru kan pek lutuk chuan tih theih nei si lo hian kan in tihlim lo mai mai zawk thin a ni. Entir nan chhungkua ri thei tak atang kan sei lian a, kan tih thei awm lo a, kan thiam lo a ni lo. Fahra kan ni a emaw, falak pawh ni ila, kan hmangaihten min boral sang san chang te awm thin a ni. Chutah chuan tih theih kan nei lo a, Pathianin a thuin ro a rel a, chu chu a ni mai. Chumi kan siam danglam theih loh thila lung ngaihpui reng ai chuan kan tih theiah khan ṭan la zawk ta ila, kan thuneihna chin bak a nih chuan lungdam taka kan pawm thiam a, Enge hetah hian zir tur ka neih? Pathianin he thilah hian eng zir lai nge min pek? tia lungdam taka kan pawm thian khan keimahni tan hlimna pakhat a ni ve thei a ni. Parukna kan van neihna kan siah ngai loh vang. Van duai ber hi awm thei lo a, keini aia van duai hian la awm ve zel a ni. Kan van duaina ringawt kan thlir hianin kan van neihna zawng zawng te kan hmuh kan ta thin a. Kan chhungkua te, kan thian te, sil leh fan, kan thil neih tha pawh kan tih vak loh te hi mi tam tak tan chuanin dream a lo ni ve thei a ni. Damdawi inah kal ila mi tam tak aia kan lo van neih zia leh kan lo hrisel zia kan hmu ang a. Zela leh kal ila kan duh duh ti thei tura kan zalen zia kan hria ang. Hnuchham inah kal ila kan van neih zia kan hre bawk ang. Thil thlawn pek ngun taka kan chhiar theuh hian hlimna min pe ve thei a ni. Pasarihna ah kan hriselna kan ngaih tha vang. Hlimna hi hriselna nen hian a lo in kungkaih tlat mai a, hrisel lo va nat reng hi chuan hlim te hi a har thin a ni. Kan hriselna leh taksa hi kan nat hun ah kher a ngai pawimawh lo ila, taksa tan a tha lo chu tih loh kan thei lo a nih pawh in tih tlem emaw ei tlem te zir ta ila, taksa mai bak ah rilru hrisel tak nei tur in tan la bawk ila, hlim lohna tam tak kha kan lo pumpel ve thei dawn a ni. Pariatna ah mihlim lo leh hlim lohna ten min hual vel vang. Motivational speaker lar tak Jim Rohn chuan, I kawm tam ber mi panga te belh khawm ang i ni, a lo ti a. A ni chuan mi dawng ngai reng mai mi panga kan kawm thin chuan a parukna chu kan lo ni ve mai dawn a ni. Thil tha lo lam sawi reng mai. Hlim lohna hre thei em em mai te bula kan awm reng chuanin hlim lohna kan hmu tam ve thin a ni. Thian kawm ngai lo mi pawh ni ila, min hual vel tu heng TV te, YouTube, hla leh thawnthubu te thleng pawn lungngaihna lam hlir kan chhiar a, kan ngaihthlak a kan en chuan lungngaihna kan nei ve mai thin. Mizo ina lung len hnemna hla kan tih te hi lung len tizual tu te an ni. Thawnthubu, thlahrang thawnthubu te kan hriat tam poh leh kan dawi ang hian hlim loh na te kan in hual vel tir chuan kan hlim lo ve thei a ni. A tawp ber ah chuan Isua nei tu te hi hlimna thuruk nei tu te chu an ni. Aw lekhang point hrang hrang kan sawi tak te kha hlim lohna min thlen thei thil hrang hrang te an ni a, pumpelh theuh kan tum ang a. Nangmahniah pawh lo in chik in lo in ngaihtuah ve ula a dik nge dik lo in lo in chik ve dawn a nia. A khai khawm nan chuan milim tak ni i duh chuan Pawn lama leh midanga hlimna zawng ngai lo la, TV, film, movie leh social media te kan en nasat lutuk hian hlim lohna min siam ve thei tih hriain ching tawk hriat a tha a. I thuneihna ni lo thil te pawm thiam tum la, i vanneihna te chhiar thin rawh. I hriselna ngai pawimawh la, hlim lohna thil leh hlim lo reng te pumpelh hram hram i lo tum thin dawn a nia. Awle ka video te milo en sak avangin ka lawm a, a leh pekah kan hmu leh theuh dawn ania.